Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, homem de mundo, já bem, mocinhos. Homem de sabe, homem que está a falar fofoqueiro, homem que está a papel muito de verdade. Ómi ki dja pasa monti kusa na vida Ómi ki krê odja tudu mundu felís Ómi ki ka ta preokupa ku vida di ningen Ómi ki sta ta preokupa más ku si família Ómi di sábi, mosinhus Ómi tanbê ki sta dja seka Diabu N ta rebenta mo kabalu Ken ta fla N ta tonda fla N ta tonda ripiti. Ih mosinha mi N gosta pesta fofoka na nha vida ba modi mosinho kel dia N fasi un videos nos tudu nos e omi mosinho nos tudu nos omi nos omi ta tudu nos kopa ve nu ta sasi nu ta sasi ami N ta fasi nha videos o moka o friu N ta fasi nhas videos undi N ta sta N ta fasi nhas videos. Dintu konboiu nta fasi nhas vidius Na trabadju nta fasi nhas vidius Na nha ferias nta fasi nhas vidius Dintu ku nha familia nta fasi nha vidiu undi ki da Ah kaboverdianu nhas gosta di preokupa ku vida di algen Munti algen manda mensaji flan pamo es pensa mi nka ten boka Es pensa mi nka ta rabenta tambi Ah Nelson kedé bu sta na mo ku bebadu e bo ki da-m bebida kedé bu sta na mo ku. Mo si nhos kontrola mo si N bebe ku nha dinheru dentu nha kasa N ka ten nada di ningen Pamodi pamodi N ta fase nha vida N ta da konseia mi N ka ten boka di bebe N ka ten boka di a festa N ka ten mo si N dadu soku pa N briga N ka ten zé kadiabu si N dadu pa N toma Pamodi N ka ta da konseju Munta gen ta konfundi konseju ku kel ki nu ta fase Mo si nhos ama mi N ta fase nha kusa ku konsiensia linpu Pamodi N gosta mo ko i bo ka ta nsoli tanbe i bo ka ta nsoli bebida tanbe. Pamodi nhos atxa ma ke ki ta ben bebe sukundidu ô ke ki ta droga sukundidu é midjór ke ki ta fase klaru? Ami N ta prifiri fase klaru, mos. N ta prifiri fase undi ki ta da pa N fase, N ta fase. Ami N ka ta guarda bodé ku faka. Anho nhos ta pô-l, nhos ta pô longisa na pikóti di gatu. Pamodi algen más mokeru, más mokeru, más tolobasku ta fla-m pa N ka fase vídiu moku, N fla bu ata da-m bebida ô N ata muda ku bo ô N sta ta bebe-u. N fla nhos é ton nu ta lobasku ka ovelha ki ka ta bebe, é sô ivu nha donu ki amore. Ma fladu ma finadu ta ben tenpu ki finadu ta bebe. Ami N ka pode bebe, mudjer ka pode da-m pantua pamodi si mudjer da-m N ten ki ta kasa pamodi N ta da konsedju. Pamodi si mudjer si da sida N ka da se kabésa valor Mi N ten ki ta sta ku el pamodi mosinhu Nhos a monti algen N ta fla nho mosinhu Ta fla rikorde N ka pega nxi N ta N pega Ami N ka pode fuma xixa pamodi xixa é droga Ami N ka pode fuma ganza pamodi é insetu N ta fase N ka pode bebe pamodi N sta ta fase vídiu Ah mosinhus Ten kusa ki é más bunitu ki N ta fla mosinhu Ka nu fase nada pa ningen Nos tinha na mundu, nos tudu na sta na mundu, nu sta livri pa nu fasi ke ki nu ta kre. Trabadja, bu paga bu renda, bu da bu mininu kumida, bu paga, bu da bu família ke ki sobra, kume, bu bebe. Si Zeka Diabu ka ta parse, paga, bu paga, bu kume. Algen go ta ben dan go lison di mural ki mi N ka ta mura ku bo, ki bo bu ka ta na nada, ki mi N ka ten nada di bo. Mi sinplimenti ta fasi nhas videos pamodi un munti ka gosta di nhas video, ma N ta fla, N ta ton da fla. I un monti ki ta pâpia ka ta da na ku, ka pode da na ku própi. Pamodi N sa ta kume sô arôs, mi N ta kume sô karni, N ta ton ta fla. Nelson, Ómi má mau kel drogadu ta txoma-m ta fla-m pa N ka bebe, pa N fase vídiu. Pamodi? Pakê? Ami N ta fla di mi é klaru. Ami N ta fla di mi é klaru. Ami N ka ta sukundi fase, mi N ta fase. Ki N dize, ami N ka tê bóka di bebe. Ami nha boka é pa ku sego. É so pa nta papia na vida di kel pa npapia na vida pa npapia di kusa ki so ta fas so so so fatela Nau abo pudi fasi vidi bu ta kumi bu ta bibi bu ta rabenta ami nka pudi fasi pamodi bebi de bo ki sa ta dan Sardu kabo verdianu. É un rasa ki ka feju tanbe ma mosinhu trabadjador tanbe ki ma si ka dexa te fladu propi ma ta rabenta zé ka diabu ki ta txoradu rixu propi mas tanbe fofokeru ka bai nunti ston é kel li é kel li. É kel-li, é nos, é nos. Pamodi abo bu pode sai, bu kume, bu bebe, bu rabenta pa tudu koba, N ku ladiera, má ami nau. Ami N ten ki ta pega un mudjer pa N kasa, pa N fika modi N ta u trouxe, pa N fika la ketu pamodi N sta ta da konsedju. Nessa abo ta da konsedju, kel-la bu ka ta fase, pamodi ami sin dadu N ka ta toma. N ta txoma primu ku prima, ku amigus pa ben pa ben ku mi, pamodi es é ka dja mior ki di meu. É kel la ki é párti ki algen más nega el, sô algen inosenti. Anersa, bo ta da konsedju, bo ka pode fase. Pamodi mi N ka pode rabenta se kadiau. Mi N ka misti ta ntradu, N ka ta toma pamodi N sta ta da konsedju. Ami N ka pode ba diskoteka pamodi N sta ta da konsedju. Ami si N brigadu ku el, N ka ta brigadu pamodi N ka ta da konsedju. Zangadu ta papia na nha vida, nka podi fla p'é para pamodi sa ta da konsedju. Pamodi go? Nho pensa ma n sta na kadia o? Porra! Ami detadu! Nau, ami, ami, mi nen sta da n kusa ta toma. Nau, n ta da Nelson, o Nelson ta da konsegi, mi nen ta da konsegi, mi, mi, eh! Txindadu, n ta tosi-m. Nta ton nta dia ku matelu ki ta pupadu pra e kuzia mas mangal ton oi eh na na nelsa mi nsa mas franja ku malha ta paraja ku tel eh osinho pa noi un kusa ami nga ta fla tudu omi pa para di fofoka na vida di kel otu pa para di konta mintra na vida di kel otu pa pa da fiju kumida pa sabi di si vida pa sabi si rakel ku pa fase vida di si manera. Má ami N ka fla nun ómi ma si dadu kusinha pa ka toma. Ami N fla, si nhos toma, nho pari, nho da kumida. É kela ki Riquinha ta fla. Nau, N sin ka riga Nelson. I abo é bunitu, kel i kel la. I N ta namora ku ómi. Samu ka ta fasen kel-li. Ka sta pa sa bu ta da-m ta toma. Si bu ka da-m N ta kusa di ki jetu, N ta laga, N ta ba kotu. Nton, é ku se. Mi, ami nton N ten obrigason di sta ku bo pamodi N sta tra konseiu. Deta ku mi nton, bu deta sen kai si N ka ta fasi nada pamodi ami N ta da konseiu Ami N ka fla ningen si dadu pa ka toma Nu toma nu kala boka Nu toma nu fika ketu ma eu ta tonda toma Nau Ora Nau ami ami na Nelson N ka ta kridita ma bu fai ta fla-nu kel-li bu fai ta fla-nu kel-la nton Mi si ami si N ku mi ko ka ta sabi ko

Ta ten kel tanbe ku ta kume pamodi é fómi, ta ten kel ku ta kume kadera largu, ta ten kel ku ta kume pamodi pasadu ma bo é brabu, ma bu ta kume tudu es tipu karni. Ami N ta fla, N ta tun ta fla i nen medu fla N ka ten. Ami utana N ta toma sin, N ta da katxa kariera, N ta pila-u prop. Ami n ka fla ma N ta kasa ku bo, mi n ka fla ma N ta fika, ma N ta fase-u mudjer, ami n ka fla ma bo, ma. Nau, mo fidju, N fla-u, Omi no kusta, ka mete pape txeu. Omi kala boka. Ora, mai pa si propi bu ta pui tudu, bu ta rabenta di kel jetu, es ta gosta, es ta bu kapula. Ma verdadi, mo fidju, verdadi e pa N fla-u, nu ta torna ta fla, anos li na kes tera ki nu sta li, n sti, mo fidju, gosi e tenpu ki ta fladu, ken da mas. Olá, ça va? Tá fixe? Por sim nunca tem entender calverdiano. Calverdiano é esse, é esse ma macaco. Tá xinda riba se rabão comprido, moco da barco, estará para de boa. Muita alguém que sabe estamos, muita alguém, muita alguém tá pensa, tá pensa só na obrigação, tá pensa só na, na mocinho. Ten un párti más interesanti ki ten na un ser umanu. Pa kontra dôs ki ta ama di verdadi, kel-la ô ki pa nu buska pa tudu konku lader. Monti ta fla monti ómi ku mudjer ka sabe konkista kunpanheru. Monti mudjer ta konkista ómi más ku dinheru, ku ropa, ku sapati. Otu ta sta ku ómi más pa kasa kórda, pa kel-li, pa kel-la. Ami N fla nho ma N ta fla ka nho bulhan. O mundi ta kre prendi omi través di mininu. O mundi omi sta ku bo pamodi través di kasa ma o ten abrigu di sta la. Pamo so zangadu ku bilingadu. Ko panga fla kasi. I nhos e ku segu panga fla go. Nhos e memu mo finu zangadu bosta sima mi. Nos tudu nu ta mor. Ami nka fla ningen Ma ami, ka omi N ta da konsedju, ma ami é midjór ki ningen. Ami N ta fla, si nu kume, nu kume ben kumedu, ki nu ka ta fla, Pâpia, bu ta kume mal kumedu, es ta pâpia pa tudu kau ku ladera, bu kume ben kumedu, es pâpia. Ami N ta prifiri pa nu kume ben kumedu, si ku é pâpia. Na, na, ki N dizê, ma N sta ta da konsedju, ma ki N dizê, ma deta li, N ta kume sen kai, si nha uta é mon ku ta pasa. Mi uta pâdi N tra mininu kumida, bo, ami N ka kes tipu ki ka ta da nau, N trazi, ku é poku.

Nho pu kurason ton da fla gosi nin sin el nerva gosi nin sin nta ton da fla mas di 40% di mudjer sta ku omi pamodi teni kusa da ka pamodi es é ka diabu ka pamodi es é no munti algen sta ku kunpanheru pamodi dinheru pamodi ropa ami nta fla mudjer sa ki nho gosta di ki nho gosta di omi nho gosta di el ka nho gosta di si karu pamodi karu nu nasi nu ben kunpra nho nasi ku si. Ku si gandobu, ku si Zé Kadiabu, ku si kabelu, ku si kabesa, ku si korpu interu. Sikrê porku nhos da banhu. Nta tunda fla, ka nhos gosta di kel kusa ki bu ben trabadja, ku ben kati-kati pa-u sta, pa sta ku bo. Un monti sta ku algen pamodi te kosta, un monti sta ku algen pamodi tene karu. Dja N pasa el propi. Si bu ka te karu, ka tene mota, bo Zé Kadiabu, é pa-u ba buska ma la loja. pa bu ten dinheru pa bu mundi fladu ya kunpra obu di plastik ki ka konsigi kunpra pon ka ten dinheru pamo dinheru dja kada omi ami nta fla nhoma si ya un monti di mudjer dintu txon na europa li di kabaverde nka ta fla pa kabaverde nka sabi pamo di kabaverde dinheru ka ten dintu europa li nsin Es sa ta, es sa ta, es sa ta tenta kumpra omi di tudu jetu. Ami n ta fla, nho ka ta kontenti, nada ka ten, ma nho sta dan, ta to. Nho sta dan, ta to, nha ku sta dan propi. N ta toma, n ta to, n ta toma, n ta fika, n ta to, n ta toma. Ami, ka kes omi mufinu ki aki toma, ami aki n toma, n ta rebenta. N ta da ku el na txon, nu ta kebra kama, nu ta pila tudu kusa. Ma N ka luta ku bo nau, bu dan toma. Bu ka dan pamodi N pidiu nau, bu dan pamodi Zeka Diabu sa ta da di ke jetu bu da. Mostinua pa kela nunka bu ka ta ten maridu. Si bu ka ten maridu, bu ka ten omi, konkista ku bu korason, konkista ku bo mesmu, ku bo, bu figura. Ma nhos ta mostra so mudjeris so sta kome fadu ku karni ku turista ta leba. Ta kumpra karni kabra interu, ta kumpra karni baka ta leba. Omi aku ta bai ku kel ki Deus dau, bai ku bu Zekinha ki Deus dau, omi ta bai so ta

Gosi, ami N ka ta krê fla pamodi dja N sabe ma monti di ómi ka ta kontenti ma nada fase es ka ten. Ami N ta fla nos é ómi ta trabadja. Pamodi ki bo ta wê monti di ómi ta manda karu Kabu Verdi? Pamodi mudjer ka ta dexa paga rénda, ka ta da mininu kumida, mudjer sta ta pirta tanbê. Dja N odja mudjer, atxa ómi ku si, atxa ómi ku si mudjer, kumesa kume kusa, ta da ómi karu. Ta fla ki fasi kredi ka nada ku mi Ma tanbi aki ba aki Ami sa pamodi ki mi n ta riklama osi Aki nhos atxa omi ku si mudjer Ki nho rabienta ki nho kume nho kume nho omi dja kume-l Sabe purkê senpri senpri fla-l ma omi mudjer omi aku da un kusa di valor Kel dja pasa ku mi dja pasa ku munti makaku bedju ma so ki mi n ta fla verdadi ma es é ka ta fla Ma Deus sta na seu omi aki mudjer da un kusa di valor. Mon sinhu, kel dia é dia ki bu ta da ben nda ki fladu nen puru ka ta kaba propi. Bu ta da ben nda ki bu ta gosta, bu ta fasi kusa ki Deus bu ka fasi na bu vida. É mintira o verdadi? Nho manda kurason la. É mintira o verdadi? Omi a ki o ki mudjer da un kusa di valor, mi nha ta mi ka ta fla di karu, mi nha ta fla di kusa mas baxu. Bon kalsa, kamisa ku sapatu i odadu, kusa di un 300, 500 eru di valor. Kel dia bu ta kume ku ta pensa, diabu ka manda bo. Bu ta pensa i abu toma propi ke kusa ki ta fladu, ke kusa ki ta fladu lugar di tataruga o otu kusa ki ta fladu. E verdadi mo sin. Mi ben ku soa i e ku soa pasa ku mi. E kuse, kuse ki ten go? Ke kela e ka modi mo sin. Manhan aku ka den e modi. Kusa ka ta labanta. Pamodi kusa ta labanta na pensamentu di ke kusa ki bu dan. Kela ki ten munti ke nganadu. Utu e munti mudjeris ta tra bon, si fiju ta manda omi. Pasaji pa ba pa undi ki sta. Ta tra kumida di si fiju, ta da, manda un pa pega un omi ki omi bu abo ka abo go bo i go bo bu bo go omi i go e bo ki pari omi ki pari e mamai ki pari ke ku pari e utu ki ta sataja ago e sta fla pa n ka fla go ba n odi ki n dize el ese ku sega o pa n ka fla go ese ku sega o pa n ka fla. Bu ta odja mudjer ta sai, ta bai entrega mininu ka sa nem pa undi, ta paga pa bater ku omi, fladu, fladu ma otu nem ka sa ta da bendadu o zé kariá. Kulpadu di nhos ki ta fazi tudu pa omi, omi ta bater ku nhos, omi ta ka ta ba ku nhos nunkau, djo omi ta sai di li ta ba txeu nhos la purtugal, nhos ta paga pasaji, nhos ta bai, nhos ta kumpra maleta, roba nhos ta da, nhos ta inda tudu, mosinhu ami nta bater ku mudjer. Ami nen aso di ke jetu nen sin bu ta paga-m pasajen ta atri ku bo un kalker algen ta fla-m nta bai nta bai propi nta paga-m pasajen nta ba atri ku bo mosinho ntra ka txakadera nta paga kabesa nta bai nta xinta nta rabienta nu ta kumi nu tuka aso nu ta bini nu tuka nta rabienta nu ta kebra sofá ku tudu kusa ka nta ben asin ta torna manhan ago munti makaku beiu ma tanbe pa si propi. E pa si própi, Asin nhos ta duri. Ómi, si gosta di bo, ta gosta di bo sima bo é. O ten u ka ten. Aba ómi gosta di sin, u ta é munti ómi. Na mi keda, si ka te karu n ka kre. Si ka te kasa n ka kre. Ami tanbe n ta fla o mesmu. Si ka te karu, mi si n atxa mudjer ku kasa, ku karu, ku mota, ku biskileta e kusé mas. Ami n ta fla go, si nu ta pensa tudu kel la na kusta di kel otu, nu ra ka atxa ka el nu rabenta. Ka nu bai pa nu asubi kama pa nu dieta, pa nu pa fika ta fadu nos ómi no. Graças a Deus ainda ka fada homem de Luxemburgo. Pão de Luxemburgo ta pagado bem. Homem de Luxemburgo ta come só carne, carne é barato. Então fala cai, se nhos ka pode, ka nhos bai, pa nhos pôr na bergonha. Mas um monte a ta bai, ta subi cama, ta deita, ta durmi. Ta ba bebe ku amigo, ta larga. Aki ta bai, mas ku se mulher dentro casa ko. Ku sepa mulher dentro casa. Ami N ta fla di aki ma ka ku be yu bai pa atxa mudjer. Si pe mi pasa ku mi tambe, pa ke mi ka mior ki ningen no. A ku ba kasa di otu pe N ku atxa un makakon dentu kasa tambe. Bu ta abri odju. E mesmu kusa ki N ta fasi, ku ta fasi fasi ka ta mata. Ami N kustuma atxa ma N ka mori. N sta ku bida. N sta li N ta fla. Nhos sabe un ora ki N tene keli na boka? Karni di kabra ki N kume gosi di si, no di karneru. Di ki jetu? Mi N ta fla bo si, nos tudu ki sta na mundu, nos tudu nos di nos igual. Nunka ka bu tenta sta ku algen pa mose kusa. Ami N ta sta ku algen go, si bu dan, si bu dan kuze ka diabu, rixu, N ta tonda bu amanhan. Si algen ka ten dienta pisa, N ta bai. Ago un mundu ya ta bai pa ropa ku sapati. Dja N obi makaku beju ta fla mo si, N e triste, mi N ten familia, mi N ten irman, mi N ten fiju. Ta fla mo e mi nga ta kau verde man ta atxa kel ta e nha dama pui mo e ta dan gropa so di marka abo ta ba ter to ter ku enton pa ropa di marka mo sim e tristi e maguadu ma pruntu saro bicheru ma ta maba tudu moi a mi ta fla mo sim a mi ta da konseju ma ka pa modi ma si mo sta li nsima ma si ndada mi ka ta toma no a dipos nta la nta toma nta toma nta toma nta pira mi ta fla go aki nu toma pa nu toma ben tomadu Nu toma, nu pila, nu pila kusa. Kel ke ki ta toma ka ta na nada. Ma kila ka nada ku mi tanbe. Mudjeris nhos, nho ki sabe. Es sigu tu oja, es ta pâpia ku omi atoa, ki omi ka da mininu kumida ka. Es ta pâpia, ma es sa ma omi senpri ki es staba ku omi, es so e ki sa ta da. Mosinhu N sa ta kumesa ta matuta ma omi ten razon na monti kusa. Pamodi ami so na kel anu li. Dja N pidi-l un sas fidju. Si es sa ta tenta pâdi ku mi, pamodi dja N tene dés, alvês bu pode. Mas tudu ten un jetu, kel-li ki ningen ka sabe. Kada mininu ta nase ku se pon. Ta ten un monti gó ki ta nase, gó ku algen ki ten pon ka ta da. Pamodi N ta lenbra la Kabu Verdi ta atxa algen ku seti fiju, oitu fiju ka ten nada ku mi. Má tudu dia tardi ta ten un móda ropa pur déntu pamodi Deus ka ta dexa. Má ten un monti ki tene i ki ka sa ta da. Ten un monti ki si tene ta da. Verdadi, N ta torna fla, N ta torna ripiti. Nunta ken fla-m nhas, N ka ten fidju ku bo pamodi ken dize ma N ta da, ma nha ta da konsei ta pari pa N ka da, o pa N da poku pa e ba papia. Nhas ta oja kuzê modi? Verda, ami, ami N ta fla nhen kuza verdadi pa N fla, nunta ken ka ta intendi. I ten un kunpadi mo si ningen pa ka pensa pamodi ma nsa ta fla kel li ma mi nka ta fase eradu ta fase eradu mo si ta fase eradu tudu algen ta era na mundu ma ten monti kusa ki nka ta fase mi si mo sta nigosu nin si nsa mante so duzentus era nka sa ta rabenta i mo ku ki nsa mante nha fiju pa kumi i kel la e parti ki nka nka ta nin sin ki npodi manda nha fiju sin ku anteru nsa ta bai pa nba kafia pa nba intxi ka intxi kadia di bebida kel la nka ta fase ma mozinhu verdadi pa fla nta tunda fla nixi bu sta pali di kel jetu o non. Sou um monte de homem. Na começo, tá na casa, quer tá buscar mulher fino, tá na casa, minha mãe, ainda casa com boma. Só está dentro de casa com mulher, tá querer solta, tá querer teu dinheiro, cá tá querer pagar renda, cá tá querer jurar com nada. Ainda cá falo, nem cá tá comer com isso que tá poupado. E ainda tu ainda fala, e nem cá tá cheio, ainda tu ainda fala, pelo amor de Deus, a mim sim samba, nunca pôde. Não tá tranha cabeça cedo. Já que o senhor passa comigo, já não olha, mas cá tá aguenta, não tá sai cedo, antes é tchau com o senhor fala. Vamos, sim. Sin fla nhon ma ten zangada ku pilingada ku ordenáriu ku nosenta ku tola ten sin. Ten sin muse. Ten zangada, pilingada, ordenáriu, fofokeru, ten tola tambi musinhu, ten nosenta tambi ma ten na txada muse. Ami nta fla nta ton nta fla muse. Ka ten kusa ma sabi na mundu bu ba féria bu pu fotu na bu fidju, bu ba féria o bu ba fransa o sa li bu ta pu fotu na fesibuki bu fidju. Bu ta wê tudo omi ta pu foto sempri fresku abo ta pu sempri ke foto antigu pamodi mi nunka ta da kumida ku ta fila odja un munti ka ta konsigi ku ta konsigi teni ka ta teni mininu pamodi ka ta da mininu kumida fin di simana ba ta intxi kadera di bebida pa nka fla go. Pamodi go? Ami nka ta faita ningen. Ami N kustuma, ami N kustuma, ami tudu kusa ki N ta aven ta fla na nha vida, mosi, nha N pasal. Ka pamodi mosi N ta fase mutu kusa eradu. Ami N ta dadu, N ta toma. N ta toma e N tomadu. N ta fla tudu omi, mosi, anos, anos e omi, anos e omi, aki nu sta ma nu ka podi ka nu bai. Ami nha mudjer kustuma fla ami, ah, so ben atxan, N sta kansadu. Tanki sta baziu. N fla, Nau, N ka sta da pa N bai. Nau, ben, ben pa ke mudjeris sta ki te ganas, gana rabenta Zé. Ka diabus, ta rabenta ben rabentadu. E sta txora pa N bai, pa N bai. Ma mi sinsama N ka pudi, N ka ta bai. Sinsama N ta bai, ma N ka ta aguenta preson, N ka ta bai, N ka ta bai. Ma ten munti ki ta bai so pa Flávio, ma e sta na féria. N sta na féria na ta kau, nada ka ta fla. Ta ba bu ke ku sta fla pa Flávio, nos omi nu ta da so pa, ta Flávio ta kumesa pudi fama na, na txi pais. Si ma ta lia, mi si nba purtugal nbai, nbai nka ntxiga nda un ponsu di kama ndeta o nba be ku amigus i kel otu nha amigu to nda bai fas ta flaba na parti di Luxemburgu, dos dia ta flaba na parti di Luxemburgu. Si nu ka podi ka nu bai musi, nu ka podi ta na kasa, ta na kasa, verdadi pa fla. Musi nka ta bai mas di ki si, dja nsabi mi nta da kusa papia, mi e di ki jetu. Mon si ka bon mon si nada nka ta dona mi si nta anda dome no anda dome nta da ku el na chon nta rabenta kama ku sofá mon ka fika ago si ka da si sama nka podi nka ta bai verdade pa fla nta ton nta fla un be bai gente nho fika triste nho fika dreto oxe be pa di sesta fera oxe dia pa tudo homem tra manti kabesa frio manhan é dia di tudo moqueiros manhan é dia di no manhan é di no dia. Nu kume nu bebe ma ki nu txia kasa moku nu kume kusa ka nu txume kasa moku pa na deta na sufá nau porra omi moku ta kume rixu omi moku ta fase kusa ki deus ka fla ma munti ta fladu ma tanbe ma ta moku ta deta na sufá ka otu ka ta txia kasa nau mosi mosi nha ki nu moku nu rabenta mosinhu abo si friu ka ta rabenta moku é modi mosinhu ten un vidu ki n ta fasel n ka sabe si n ta fasel manhan o ku ser munti algen mosi ka nada kume ma kel li omi fladu pa n fase ki ne nha ta fase propi.